Agbe Eva Love TV once again mieva edo ɖe eh, magblɔ be mieva do ɖe dekpɔ xɔme eh, edu yi ke nye edu yi ke le ʋeta ŋu le afi yi ke eh, edu ya nye edua yi ke edze wɔme etɔ̃ dekpɔ xɔme dekpɔ ya dekpɔ dome magblɔ be enye du yiwo ke wotso ɖe afia yi ke etɔ aɖe le wo gbɔ le afia Mi menye tɔyanko haɖeke o. Mi afi ya yo nye nu yi ke mɔlugble ƒe agbledeƒe, afi ya yo wòdzɔ tso. Mídzo míakɔ nu me, míase nu me kɔkɔ tso wɔna ya ŋu. Leke wòdzɔ? E, dam ya nava adzɔ ɖe afi ya. Leke wokɔ e, maintenance wɔm ne dam yae? Dam ya ɖe eƒe nuvanyenye ne dumevi yawo le afi ya. Míaƒo nu ku ɖe eŋu ya. Ame yawoe nye ame yi ke dzɔ kple dam ya tutu me. eh, woawo ke nya meyiwo ke le eh, mɔlugblea dzi eŋu eh, edɔ wɔm le mɔlugblea dzi bu keke va da atsi ne egba ƒe ŋkeke o yi ke woawoe li ɖe atsi bu va dona atsi ne wòale wiɔ ami eh, enumekɔkɔ xɔ ge le egba ƒe ŋkekea me dzagbagba subscribe and be part of this great family because we are here to do the great things for you nanye be afi ya hã ele aŋlɔ aŋlɔ te ma anke meɖokɔ afi ya hã aŋlɔ ye Aŋlɔe. ok akpe meɖokɔ nanam yewo ŋkɔ Francis Akpalu. Uncle Francis Akpalu. Akpe míeva egbɔ ge ɖe dziwɔ egba ko mía dzi mía se nume kɔkɔ geɖe ku ɖe edamia ŋu. Damia alo etsi aɖe leke woyɔ nɛ? Woyɔna klikpa dam. Klikpa dam.
Akpe damia nu ka wòwɔna na mi le edu ya me? Míkɔnɛ da mɔlu gble. Yi me ke akpa hã le dumeviwo woléna. Okay.
miekɔnɛ dana mɔlugble nenema ke ye me ke miekɔ ɛɛ wodana woɖena ɛɛ sinatɔe ɛɛ mm. woɖena lena lã hã le afi ya mm. akpe midze be mia akɔ nu me damia ɖe eƒe kame ye damia va do ɖe edu ya me. do ŋgɔ tsani si ɖe dama. ok vɔ.
ɔ oh, oh, oh, ok.
tsani si ɖe dama ne ni mm. do ŋgɔ ye wova gbã woawo dɔ kple gali dam. ok.
Tso ya ma mía wò dɔa kpli wo ƒe tɔn. Ok. Yi wo dzɔ kpli be gali dama me sugbɔ alo me lolo. Ok. Yi wo trɔ dzɔ yi wo wɔ grimeti kple tsanni se wo va ɖe dama kpe pa dama. Ok. Tso mɔlu gblẽ hã wɔ akpa ɖe ŋuti. Yi ke ma ɖe kuku me gbɔna le ye ma yi ma wo ɖe me ke nye the government of the day ye ma yi ma wo yi ke Chinese tɔwo va nɔ wɔm. Doŋgɔa.
Wodze gɔme hafi dzedze ɣi dzi me va. Ok, which means increment time alo meka ƒe time ye wodze egɔme. Mate ŋu aɖo ŋku xema dzi na mi fia? Time la, time ma dɔ, I mean, ɣi dzi ma le nuyiwo si me, sojawo si me. Sojawo si me, ok.
Ke ɣi va dama ɖe ma hafi dzedze va season kpɔ wɔ. Mía ame geɖe mía vɔ̃ be ke. etɔtɔ ge le afima ŋdzi gake eva yi dzi wowui wu nu okay. mi kɔ le agbla de me okay. ye mi kɔ nɔ agbla de me so for how long ye o take in fact afi o tu ewana ya bɔ maybe eƒe wɔme ne yo eƒe wɔme wo yo eƒe wɔme atɔ ye kɔ dze da mi atutu ye kɔ wu nu ati aɖo ŋku xema dzi na mia
ema ko yi na wo vie yi na wo vie okay e le mi dzi be mia akɔ nu me uh, Ne be mɔ edã mia, miekɔnɛ kɔ dena mɔlu gblẽe, nenema ke miekɔnɛ kɔ shina etɔ hã. Akpa gbãtɔ le tɔshishi gome ɖe, leke wòkɔ kpekpem ɖe edumeviwo ŋu nate ŋu ana mianya? Le tɔshishi gomea, ame yiwo ko nye tɔdɔwolawo ko wovana dzana mia gbɔ. Okay. Ezu be miawo ame ɖe miesue tututua le wo ta, wova dzana mia gbɔ ko. Ne woɖe akpa ma, wodzranɛ. Okay.
tso afia kaka yina ɖe aƒlawo katã
ta le ne bua gble fia fia kɔa miawo ŋutɔ kanwa mi menye tɔsilawo awo mi ŋutɔ kanwa mi nye tɔsilawo kame yiwo nye tɔsilawo vava ma hafi mia vi aɖewo wova srɔ̃m le wo gbɔ akpe abe eseme wɔn ŋutɔ menye tɔsila kan o ta fi sia fi ke ne le eye ne kpɔ be o oh, edze be yi hã yeava kli kpa dzi ne yi hã yeava si tɔ just to ne ɖo mahi edzra ge ne dumeviwo alo ne nye ŋku ɖe wa you can come over Ene ava dze wokɔa atsi tɔ le akpa mavɔ dzi. Now let's come to the le le tɔsisi ƒe akpa dzi míeva mɔlu gblede ƒe mɔlu gbledede. Leke damea kɔ kpe ɖe mɔlu gbledede ŋu le edu ya me? Oh, le mɔlu gbledede me dama manɔ anyi mi ke nye mɔlu gbledede go. Okay. Ekpe ɖe mia ŋuti ale gbegbe. Egbegbe hã yi ko miezana. Okay. Nenye be tsia le dama meyɔ kɔ.

Ekuɖiɖi hã wɔe. Ok.
Kuɖiɖi wɔe be tɔ me ɖɔ. Ok. Ye na be mi me te eda agbla le eƒe ma mo. Ake tso ye ma yi me wa me ga jɔ kpɔ. Edzi ko mi le. Edzi ko mi le. Akpe mi dzi be mi a se ŋgo me. Mɔlu gbla ɖe mm, leke wokɔ benefit na edumeviwo wɔe. Oh, le mɔlu gbla gome oye be dɔwɔna geɖe va. Wɔna ɖo ko ʋu keke ne ge ɖe agbla dzi ekɔ. Mm. Wɔn dɔ ɖe kpɔ ga wɔ axo ga. ade kotoku me. Okay.
Edɔ ɖe kpɔ ge godoo awɔ ade kotoku me. Eye yi ke medzi be na ne edɔ kawoe na a ako me nam ate na mi specifically edɔ vovovo yiwo ke wo e, ne dumeviwo tso yina wowɔna ko wote kpena ɖo ŋu yi ke nane gena ɖe kotoku me na wa. O dɔwo vovovowo li gbã teti ma mɔlua ne mi sene kple ehe. Okay. Aga fui kple okay. ashi le atsi to me. Okay. mi ƒona kpo ɖeviwo ƒona kpo dzi ne mi ne mi me kpo to okay. wo ƒona kpo dzi nyɔnu hã gana mɔlu ne mi okay.
ko dɔɛ li ni mi tui hã nyɔnu koe ga lɔ ne kɔna va na eh, ekpo dzi hafi eʋu lɔ na kɔna va eh, driving fɔ okay.
le hema me ɖe eh, mɔlua mi si be eh, because xeviwo hã na leke le xeviwo hã oh, ɖe nyɔnu kpena ne mi ŋuti dzɔ xevi Wodzona xe gbe hã kpli mi. Godogodo egbe gbe hã mi edzɔm. Egbe hã mi ga dzɔm.
So there is no new innovation be aw oh mega hiã ne mia ame na va nɔ ekpoa dzi anɔ mɔlɔ anu dzɔ innovation ɖe ke me tso mia ŋutɔ mia gbɔ be o ne yewo de ɖe afima yewoa tia nɔ afima nua ŋutɔ na nɔ xe viwo dzɔm le there is no any new new still you are still using a traditional way ke mia yi ava nɔ afima dzɔm twenty four seven. Ok eh mi va akpa yi le. Heya gome ɖe leke nye arrangement ne mɔlu gblẽ aɖe de ata na mí o. Eh, maybe session one, am leke mi kɔ xɔe, leke mi kɔ xɔ mɔlu gblẽa woe? Oh, mí xɔe do ŋgɔa, eyi si wona tea dea, wokɔe ne mí gake ɖe gbɔsususa taa, wova mí ne mí veveve kple ene nene. Mega, mexɔ ga wu eka woame ene. Ok. Eh, mí kɔ le dzi. Ok. Eh, ne wònye be ame na xɔe, ame dzi be na ko me na o. Nye hã mate ŋu tso ke ta. Ko ava be o nye hã me made mɔlugble ta a ah, agbletɔ eh, eh, ame yiwo le agblea dzo mi ko mɔlugblea na nye hã ma da. Anybody can come from somewhere ava be oh let me also do this ko ava xɔ mɔlugblea le dua me ko ada. Mele me nenema manager le nye ŋu. Okay. Afi ne hiã na gblea mm. ebe nava yi ɖe wo gbɔ. Okay. Ne nye be teƒe aɖe gali, mm. ame aɖeke mele dzi o, wɔwɔe tsɔ ge na wɔ afi nate ade. Okay. Ta ne nye hã metso ketafiflae me va, alo metso agbozu me meva, alo metso KJV me tso xɔxɔe me va fiflae fia kɔa, meva kpɔ managers mawo ko wobe, O, teƒe ya, portion ya li, ame aɖeke mede mɔ oa, woate ŋu aɖe asi le eŋu nam mada. O, nenye be teƒea li, ame aɖeke mede mɔe o kɔ, wɔ interview wɔ ge kpli o ok wɔ ta tsi na ne wa wɔ interview kpli ne na tia da gbla mm. enya ŋku ɖe ŋua atia de ada ame dzi akwa wo ra tsi ɖe ge ŋu akpe me kpe ɖe ŋu ɖeka edo na wɔ egba ta afi tsi afi ke ne ye ne kpɔ be oh this is a, a very nice business ke ye hã ya venture into ye ne kpɔ be ah Eh, ne wòanye be yeva dekpɔ nyigba dzi eye va bia wo, wowɔ interview na ya hã, yeate ŋu ade mɔlu gblea akɔ akpe ɖe dumeviwo ŋua? Come over, you sit with them, have an interview with them, woabia wò questions wo, leke nekɔ mɔlu gblea dege, then they will give it to you. That is one of the one of the gist I've given to you. So subscribe and be part of this great family. Akpa, mi va akpa yi dzi. Le akpa ma godzi yi ke miawo ŋutɔ mikɔ dena agble vovovo. Nenema ke ame aɖe hã ate ŋu atso afi aɖe va

Etsia ɖeko ŋunɛ ɖe agblea dzi na mi koa? Midena agblea koa? Ke evɔ alo le adzɔ ŋutsu ma ma se afima gɔme nyuie. Etsia le ele manager ƒe dzikpɔkpɔ te. Ok.
Wɔwoe nana wo ŋunɛ ne mi. Ne mi da agblea vɔ mi xa fe ɖe ta. Wɔnɛ ka ne di vɔ hundred and twenty Ghana. Hundred and twenty Ghana cedis for e eh, e eh, one acre. Ne wònye be woŋu tsi na wò a season ne kɔ da agble. So ne nexɔ two acres a it will be uh, uh, 240 240 ok akpɛ so meɖe nu ɖeka me no ne ne va xɔ agbla megakpɔe be anyigba ko nye wokɔ no ko woana nɔ dem ko woaʋu tsi nɔ nanɔ dem o government has a, a plan for all those things ta ne ʋui no wa every season ah, you have to pay money for it ta nenemae akpɛ le mɔlu gblea dede nye si be afi wa awɔ nu ya ame aɖewo nɔ fi ya kpɔ afi va ɖe dam ya Fi ka me Mawu le fia ye le woƒe ewɔdɔwɔnawo me fifi ɖe ye wote ŋu live normally yi ke naneke meku ɖe wo ŋu oa? Ok. Oh, kɔƒe dua le tɔ to eye woɖe da me kpɔe be etsia va gblẽ nu. Lamemɔnu.
Lamemɔnu tsi.
Wofia ɖe wona mi exɔ alo wotso xɔ vivivi ne mi. Okay. Ke edɔ míewɔna le anyigba dzi hafi tsia va gblẽa, ya womexe naneke ɖe

meva edo go ɖe wome gɔvmɛnt mewɔ process ɖeke be o anyigba yɔ yewoxɔ le mia si kɔ ɖe dam nenema ke yewo tsia dzram na mi ya yewoa compensate amia dometɔ ɖeka nothing like that happen at. awo meyi dzi o yi tsi yome kaka do yewo fia hã wotsi yome awo ma naneke ma dze hmm.
so yema yema ɖe noboa cut sɔd be o wova tu nu ya vɔ eyi ke Eye wotui vɔa, o, woɖe asi ŋu ne mekae President ke va afia, ɔ, meka, mekae va hafi woʋu nu ya ŋu. Ate ŋu aɖo ŋku dzi na mía. Soja regime. Mm, so.
Mister Nkavɔ, Nkavɔ. E, eyi me soja regime. So Rawlings ema. Eyi, Rasta me. His Excellency, mm. the, the former president, the late uh, John Jerry John Rawlings ye nye ame ke eh, ede wɔna ya to me le ye ma yi mɔ. Mm, Efia be va ʋu dama ŋu na mi. So after then now, government upon government, NDC government a, womegagbɔ gatrɔ si be o oh, yewoa compensate mi o. Ah.
Nanewo hiã mi fuu míegblɔ lɔnu kana ɖo katã xe etsi megazɔzɔ ma ba le

Edua me kpɔ naneke tso agblea gbɔ be agblea me ye wo ŋui kple kemi ne mia me yi dzi nenema. So there is no toilet facility ke woagblɔ be o e e mɔlugblea eƒe ga yawo mi xexema wova kpɔ ɖe ye wokɔ kɔ de wokɔ wɔ toilet na mi ye wokɔ kɔ tu ICT center na mi ye wokɔ kɔ tu e hospital na mi ye wokɔ kɔ tu e police station na mi naneke me tso afiya. to support the town. Naneke meyi dzi nenema. Womewɔ naneke yi ke magblɔ be eh, KVIP ema ne gblɔ be yewoƒe efia ye ŋutɔ nye ame yi ke etu eh, KVIP hã na yewo eh, yi ke enye nu yi ke be magblɔ be ne wòanye be project ya le mia gbɔ this big project yi ke edu edu blibo nyi Ghana katã nyim and nothing is coming to the town ah how do you feel as a dumegã alo awɔame yiwo ke mi nɔ ŋu construction of this project wo hã nɔ eme yema yema o how do you feel be wo wokɔ nu ya gbegbe ne edua kake mi mi me naneke kpɔm tso dua gbɔ o miaƒe mɔ hã mele dodo o ah. eh, so viewers you still go there mi yi ge ɖe dua me akɔ videos mɔ kɔ kpe ale dua me le this big project is coming from this town but nothing is going on here so we go there and then have you

O form three vi ya dogo exɔ best grade le sukua wa scholarship scheme ma wa kɔkɔ axe sukuu naneke mele dzi ne mo. Naneke o. Denke ma gblɔ be to be frank I will say o dumevi ya wa o o bam. I will say that right now. Ba gblɔ ge be they are cheating them. Ike menye me dze eh, ɖeke dzi o. Edze be at least this is the community ike nu ya tso. They need to compensate them. O me compensate wo. Nenema ke they need to make sure be there is some scholarship program ɖe le dua me ɔ social amenity ɖe woawo ŋutɔ woate ŋu ava awɔ nane clinic ye woatu na woa e library facility ye woatu na woa those are some of the things ict center ye woatu na dumeviwoa those are some of the things edu ya enu ya na wɔ na dua ya and nothing like that came on to these people it is very heartening be e meva ese enu ya le egba ƒe ŋkekea me akpe mi tso le akpa ma godzia uncle e ate ŋu de me nam Ne wòanye be le nègblɔ do ŋgɔ gblɔ be enu yi wɔm mele exexem canals wɔm mele xexem. Ɖoɖo kawoe li eye ko efe miexe fe xem ɖe ta for maintenance and all those things. Nu kae dzɔ o wome maintenance wɔm o. Do ŋgɔe míegblɔ do kpui. Míewɔe be agba ɖewo yi ke nye tsi ʋea ɖe tsia ƒe madomado ta. Ya wo mígade ŋutrɔ o alo ame megade ŋutrɔ o ɖe Kanala ƒe xexe ta.
Be Kanala ƒe xexe yi ke na be etsia mete ŋu flom yi ɖe ɔ ɖe agbleawo dzi o. Nɔ agblea me na ƒu ɔ yi ɖe naneke wo ke le dzi o. Ta efia be eva etsia va dump ɖe afi aɖe. Nenema ke afia ɖewo hã tsia meyim kura o.

Agbla edze gɔme tso dekpɔ hɔn me, section one. Agbla edze gɔme tso section one yi ke de gɔme tso dekpɔ hɔn me dama gbɔ. From here section one, section two, section three, section four, section six up to twelve yi ke va do ɖe aʋalavi. So listen to me, listen to this very well. Agbla edzɔ edzɔ ƒe e e edzɔ tso ƒe. Alo mene ma wogblɔ ne ma o. Edzɔ tso ƒea enye dekpɔ hɔme alo de eh, the three community ya le afia dekpɔ hɔme dekpɔ ya eh, woawoe nye eh, dekpɔ dome woawoe nye ame yiwo ke gbɔ agble adze gɔme tsoe i'm not going to separate anything Adzɔtsi hã le me. Ya Adz- nya ŋuti. yes adzɔtsi hã le me le afi ya yes adzɔtsi yawo nye woawo gbɔ bridge ale le afi ma Yeah. so this four communities ya ke gbɔ wokɔ nu yawo kɔ tsua. There is nothing like compensation to them. There is nothing like woagblɔ be o oh, edumevi yawo ɖe scholarship program ɖe eh, agble yawo dedem tso ƒa ɖe ƒa eƒe gewo te ƒoƒu woakɔ de the, the best student from here a school alo university alo high school enye eh, enu yi ke mi eva eh, ese egɔme le egba ƒe ŋkeka mi tso le afia mi ɖe afi ke spillage afia ke ne wònye be tsia yɔ gbagba afi ke wòkɔna. Nu ka ta woawɔ ŋu ma ɖe afi ma? Ate ŋu aɖe me na mi hafi míayi ɖe afi ma. Ok, kple susu be ne nye be dama ayɔ fũu ma age ɖe kpɔ godoa, hmm. ye wò mɔnu ɖo be ne yɔ kɔ, ke edzo yi ɖe ta. Which means be ekpɔ ya wo aleke wokɔ kpɔa yi dzi aleka. Hmm. Ne wònye be dama ayɔ ŋu keke va afia, hmm. ye ne wòbe akplɔ ƒukua ta, ke to afi ma ko ke edzo, yi ke megbɔna enua gblẽ ge o. Akpe. Eva kpɔ to the extent be wòva tu ɖa dziƒo yi ke wòagbagba kpɔa? O, ne tɔe aɖo fũ ŋkɔ, hmm. etona spirit way dzona yina ɖe tagba. Ok, ta ne etɔe gbenya ɖo kɔa, etona afi ma. Ne yɔ dame ayɔ kɔ, wòɖo afi ma yi kɔkɔ edzo. Edzo akpe.
Ok, ok. Yi ke fia be ne wònye be ɖewo mewɔ eh, spillage ma wa, enye ne xɔ mia eh, dekpɔ me dua. agbɛn agbɛn kata agbɛn kata akpe mi ɖe mia kpɔ spillage ne mia kpɔ ɖa from there a awo different goat ɖe agbla wo dzi mia kpɔ agbla wo dzi leke wo le leke wo mɔlu adzɔ me leke ega la wo wɔ me leke etsi la wo wɔ so we can get some of the footage for you today so mi ɖe spillage ne mia va akpe remember to subscribe and be part of this great family akpe kpe mia va edo ɖe magblɔ be eh, bridge dzi eh, this is the bridge actually this is the spillage point where ever when the dam is full This is the spillage point whereby it has to flow from here to the uh, one of the to to aŋlɔ afia ɖe nyigba. So aŋlɔ afia ɖe nyigba mianye be afi yɔ katã etsia etsona evana mia gbɔa. This is some of the points. So you need to be concerned over here. Afia ye tsi tsona afi vana afi mo katã. So get this right from here. Uh, uncle, yeah. afi ya ɖe nu katã yewo wɔ afi ya ɖo nate aɖe me na mi ye uh, with this facility. E, neɖe me na mi be fia ye etsia ɖena. Fifi le afia mikpɔ be wobe fia wova mɔlu siam ɖe afia. Can you tell us something? Maintenance ke le afia ŋu. Misi hã be eŋu megate ŋu afia totom o. Emɔwo hã gblẽ. Why? Nuka abe ame tsitsi le du ya me ate ŋu ɖe me na mia? Ok, le etsia ƒe ɖɔɖɔ ne ɖɔ Fũ eya fia ne kpɔtɔ afɔ ɖeka fia ko vɔ ke dze kɔkɔ. Ok.
Ɖe mɔlu shasha ɖe afia godzi ɖe flɔ ya ke ne wowɔ ne mia yi ƒe yɔyɔ ta. Ok. Yi ko mia ma ɖo ŋtsɔ na fɔ sku asha ne. Asha ne ɖe afia. Ɖe afia. Ok.
Ye me dzi be na aɖe me na mi. Eh, fia Enye the spillage point. Ye nenema ke fi ya bridge ya enye econnect dekpɔn hɔn. Maintenance mele ŋu abe dumevi. Me do ŋku dzi be ye ma yi mɔ tsã le nye nye ƒe ɖevi me me visit this town a. Emɔ gã wonye. Emɔ ne ne kpena nya be mɔ. So I was thinking be by now awa kwa kɔkota ɖe dzi. Ake fi le fia eva xe egbe sɔn va xe mɔ dzi. Moto hã afi wa to hã nyina fukpekpe. Mi ɔntɔ mi gbɔna hã ekpɔtɔ vi mi dza anyi ɖe etsia ɖe me kloe. Ŋke dzo maintenance ma ŋu va mɔ ye mia mi edume megãwo mi ɖe asi kpɔ. Nothing is going on. Le nyateƒe ma mia ma fiewo gblɔ ŋkpa ŋu. Ɖe yɛ ta ena be mi gato ni o. Eya wodze be wɔ enye dana yi hã gbelela ɖeke meli ni. Meli ni o.
Abe eh, edume nyakea nɔ asi o na gblɔ ne maybe eh, wo ame yiwo ke le edɔ ya ŋu maybe woatea they should can you tell them something for me. gɔmedzedzea ma adi ke control agblea. IDA ya ebe woawoe nye. woawoe le woawo te mi le na agblea dede. Mɛrɛku ma gbãgbɔ fi ke woƒe dɔwɔƒe le. ele aʋalavi kɔta sia me kpɔm dzi ɔfisa le. woƒe ɔfisa afi ma le.
ok ok yi ke woawo dze be woa anɔ maintenance wɔm ne nu ya. ee elabe mi tsi fe xam ɖe agblea dede ta. Eh, let, let, let's come to this point. Medzi be mase. I'm just trying to be curious over here. Get it right. Agbla mia gbɔ dze gɔme tsoe. Bukekeke mm. va do ɖe afi ma. Mm. Wo gba last minute kura ma va ɖo gbɔ. Ne wo gblɔ the main the important of the or the value of agbla ntɔ kwa afi ya yo dze gɔme tsoe. So why the office is located at Valanvi? Mm. Imenye Mi ame yiwo ke gbɔ enua dze gɔme tso. Ate ŋu ɖe eme na mi. Do ŋgɔe eye Russiawo va. Hmm. Fima wotu ɔfisi aɖe kɔ eye Chinese wo gava hã. Fima ko wo base ɖo.
Okay, because afima eva tso ɖe emɔ gã to. Emɔ gã. That definitely uh, it is accessible. So kple so be office na nɔ afima ne wo hã. Hmm. Ta afima ye na be office ava le afima ɖo. Akpe mi va afi. Eh, le office aɖe leke run na na te enye ŋu aleke wokɔ run na na mia. Ok nu yi wɔna ne mí nye be wokpɔna mía wokpɔna agblea gbɔ ne mí nenye be mía agblea dem nane ku ɖe eŋuti mí xɔna aɖaŋu tso wo gbɔ gbɔ ye ne míeɖi vɔ hã afi ma mí xlẽa tsi fe ɖo. Afi ma mí xlẽna tsi fe. Ok. Ke ne mí me xe tsi fe o ɖe nu kae dzɔna? Ee enye atukaɖa ne mí. Hmm. Ta ame aɖewo be ne mexe tsi fe o yewoaxɔ agblea si o. Ko womeha atukaɖa vɛ. Mm.
Ta anye enye ehena tukaɖa vɛ be ne mi mida agbla ye mi mexe tsi fa na woa, wogblɔna be woaxɔ agbla le asiwò. Mm. Which means that you are not able to go according to plans yewo le agbla xɔxɔ ŋu. Ah, me ava ali ke ne gblɔe do ŋgɔ be interview yewo na o. Ŋu toto yewo ne xɔ afi xɔ agbla. Me va zɔzɔm ɖe wodzi ta me tsi fa xe mo ta woate ŋu xɔ agbla le asiwò. Akpe. So abe dumeviwo I'll go to the youth. Youth wo hã wa wo dze ɖo ge nam. Eh youth wo ɖe nu ka wɔm wo le ku ɖe ŋu be ah this is happening here. You are fight be ah at least that something to come from adumeviwo youth wo ɖe wo me naneke gblɔm tso ŋua. Ke wonye fiawo te mi le ta gugu kwa. O fiawo shi ŋkpɔm. O fiawo shi ŋkpɔm. Eh. Okay. Eh eh you see This is how it goes when we come to uh, chieftaincies kpakple uh, traditional authorities wa the natives wa wobuna wo ale gbegbe egblɔm na akpɔ be anything he says is efiawo anything enya sia nya wogblɔ be fiawo efiawo te mi le efiawo te mi le unlike other places ke efia nyawo ɖeviwo le duma hã mebuna woƒe fiawo let's leave that one aside we are not talking about that as old as he is Everything míaƒe fiawo, everything míaƒe fiawo. Mídi be míase gɔme le nye ƒe ŋkpɔtsitsi ma. The youth of this town, they need to rise up. Awɔ ɖeka. So that they can take this town and then maintain this town or else egbegblẽ ge ɖe woƒe ta dzi. Ne woawo at this age, womete tso ŋlɔ proposal, ŋlɔ agbalẽwo, do something about this and woɖe asi ŋu be efiawo ɖeɖewo ne wɔea, efiawo ɖeɖewo mete wɔ go. I'm telling you this, the youth in this town,